Awlady Nejmeddin Kübreýiz Alhamdulillah bu wideom saňa inşallah nesihat bolýa. Alsaň, eşitseň, diňleseň, peýdalansaň iki dünýäde inşallah eziz bolýaň, iki dünýäde saadatly bolýaň. Gurbanguly Berdimuhamedow bileň Türkmenistanyň halky häzir juda gaty kyn ýagdaýda. Bütin älem bilýä elbetde sen hem bilýäň. Çünki indi sen muny bilmeseň nähili prezident bolýoňky? Türkmenistanyň halky hassatanda şu Lebap bilen Mary welaýatynda bolan ýagdaýlar bütin älemiň bütin türkmenleriň gözüni açdy. Ýene bir gezek görkezdi ki bi ýüz ýyllaryň dowamynda gelýän zulum häli dowam edýän ekeni, häli türkmenleriň başyna bela ekenligini bildi bütin älem. Gurbanguly Berdimuhamedow. Elbetde Türkmenistanyň halky hazir aýaga galdy. Açyk aýdýan bolsak, seni işinden aýyrjak, seni ýok etjek, seni öldürjek diýip hereket edip durandyk. Indi bilýäň, indi özüňem görüpdiňa. Şonuň üçin men saňa bir nesihat etjek, al, iki dünýede saadetli bolarsyň. Gurbanguly Berdimuhamedow Bu öňki senden öňki Saparmyrat Türkmenbaşy diýeni bu itiň başy haram itiň döli Türkmenleriň duşmanydy. Orslar basyp geldi basmaçy orslar. Bulary bilýesdik. Bular ýurdumyza basyp geldi bular basmaçy bulary öldürmeli ýogatmaly belli. Çünki bir döwlete bir duşman gelende duşman Basanda halk özüni goramaly gelenleri ýogatmaly öldürmeli i tak ponýatno. Ýöne içimizden çykan ýagy ýaman diýer a gadymy tükönürmejiň dillerinden eger sen türkmen dilini gowy bilen bolsaň sen türkmen bolsaň bilmeli içimizden çykan ýagy ýaman diýip Saparmyrat Nyýazow diýen haram kapyr menem türkmen menem musulman diýip geçdi de türkmenlere içden duşmançylyk etdi muny biziň sada türkmenler bilmedi Oýlady ki biz orslardan kutuldyk indi özümizden çykan adam bize kömek edýä bize arkamyzy sypalýa diýip oýlady gaýtam by orsdanam beter başymyza bela getirdi. Gurbanguly Berdimuhamedow bilýän ki wagt gelýä bu dünýeden gitmeli wagty bar hemmede gidýä çünki Kurany kerimde Allah Azze we Jelle aýdýa ki Kullu nefsin zaikatil mewut diýä Hemme jan bar diýip ölüm şerbetini içýär diýip ölýär diýip gara guma garrly edýär. Indi sen özüňem bilip aýtypdyňa gara gara gum diýip aýtyp ýöňe dogry aýdýaň. Senem bir gün gelýär ölýäň. Bizem ölýäs hemme ölýärda bu dünýede galjak adam ýok. Ýöne ölmeziňden öňçe bir türkmen halkyna bir ýagşylyk et git. Ýeriňe bir gowy prezidenti inşallah halk saýlap goýsun. Sen hem bu dünýede rahat git. Seňem bala çagaň bir ara rahat ýaşasyn. Biziňem türkmenler rahat ýaşasyn. Kyn bolupdyr juda kyn bolupdyr Gurbanguly Berdimuhamedow muň soňy gowy bolmaýar halk halem ýigrimi ýyl mundan önçe etmeli işe indi başlap ýörler bagtly adam ekeniň Gurbanguly Berdimuhamedow seň saňa bir sabyrly bir aşak bakyp ýören halk dogry gelip galdy saňa bir gökdepäň halky ýa bolmasa harezimiň halky harezim şahlar Ýa bolmasa Jüneýit hana meňzeş halylaram seň bagtyňda çykmandyw seň bagtyň bolupdyw dabi. Şol üçin Gurbanguly Berdimuhamedow indi halk oýandy, indi türkmenler oýandy, indi dogrusyny aýdaýyn seni ýok etjek diýip durlar, öldürjek diýip durlar. Düýnkünem gören bolsaň mitingde gördük-ä indi, hemmämiz görtüs. Indi bu Azatlygyň itlerini satyp alyp radiosyny men özüm işledýän diýseňem indi peýdasy ýok halk bilipdir. Indi konserwatiwny partiýa gurup doňuzlary kaballary getirgenizden indi halk bilipdir. Indi hemme bilip dur. Indi kimiň kimini bildi. Indi bir zat etjek diýip halk seni ýok etjek diýip. Çünki hemme bildi ki bu ýolda watan üçin millet üçin ölen şehit öldüren gazy şoň üçin hereket edip dur. Türkmen halky taryhda hem beýle aşak bolmandy. Näçe müň, bäş müň, alty müň ýyldan bäri gelýän halk häzir şular ýaly aşaga düşüp galdyk. Ynha bu it, ynha gördük ynha, şu Saparmyrat Türkmenbaşy diýen it meň obamy ýykyp taşlady. Şonda öldürildi şu Saparmyrat Türkmenbaşyny, Harambaşyny diýende halkdan çykan çala sowat mollalar ýok, ýok, ýok diýip öldürtmäni ynha bu günki güne gelip galdyk. Seniň wagtyňda-da idildi bolup duran ak. Seniň wagtyňda Gördüň ana kitaýslar gelip biziň gyzlarymyza edip duran işleri. Sen keýpe diýip at minip ýöň aýdym aýdyp a kitaýslar haramlar biziň gyzlary münip ýör. Kitaýslar aýdyp dur ýakynda Gurbangulyň ejesinem minýes gyzynam heleýinem minýes diýip dur. Muameriş namys sen türkmen dälsiň men bilýän. Musulmana dälsiň belli sen çünki Al Baky diýip aýtyp ýöň a hemmä men ölmeýän men hudaý men diýip aýtyp ýöň mollalardan çykyp. Öň Saparmat Nyýazow diýen kapyra daýy diýerdiler şo. Waý meniň arkadagymmy sen öljeň menem ölerin diýip bu jadygöý bozuk heleýler Gözele meňzeş Jemala meňzeş itiň dölleri çobanly pagta goýýardylar waý ölmýä bu biziň Jemşidiň jamy bu Jemşidiň başga ýeri diýip pagta goýýardy mümkin däl diýende ynha dindar oglanlary senem gamatdyň ondan öňki haram kapyr Nyýazowam gamadyp öldürtdiň şoň üçin dindarlaram çykar türmeden dinsizlerem çykar rahat ýaşasyn. Türkmenler häli güne çenli doglan watanyna bar bilen ana men häli güne çenli garagalpagystana geçirip taşladyna haram itiň döli Niýazow diýeni. Seň wagtyň ne geldi senem edibilmediň edesiňem gelmedi seň çünki sizleriň hemmäňiziň aklyňyzy bi komunizm SSR diýen itler ýuwup taşlan. Häli güne çenli men Istanbulda häzir Istanbulda ýaşaýan men. Türkmeniň etip ýören işlerini eýle-beýle millet etmeýär. Bok ýumşatyp ýör, biriniň öýünde gezip ýör. Rossiýada gidip orsuň bokuny täzeläp ýören adamlar. Ynha, görüp dursuň, Alla saklasyn. Indi başga çäresi galana, indi halk aýtypdy, bir göterileli diýipdi, Gurbangulyny hem öldüreli, ýanyndakyny hem öldüreli, bala-çagasyny hem öldüreli diýipdi. Ýakynda çykjak bolupdy bu nahal. Na bilip goý ýakynda indi göterilip başlady. Alhamdulillah düşündi halyk. Indi bilip dur seniň kim ekenligiňi, sen öňkileriňem kim ekenligini belli boldy. Ýöne aýtjak bolýan zadym, Gurbanguly eger sen musulman bolsaň, eger aklyň ýetmese, ylmyň ýetmese, Kuranda Allah azze we jelle aýdýar ki, Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diýýär. Eger ylmyň ýetmändirom bolsa, aklyň ýetmändirom bolsa, O bilenlerden sorag almaly, Türkmenistan baý döwlet, bäş million halkyna çörek tapyp bilmän ýör, masgaraçylyk. Türkmenistana bir akylly prezident gelse, bäş ýüz million adama çörek tapyp berýär. Indi bu zatlary men aýdyp dur, çünki pygamberimiz aýdýar ki, meniň babam Muhammet pygamber aýdýar ki, haksyzlygy görüp, nahaklygy görüp geplemän duran, dymyp duran ne, dilsiz şeýtandyr diýip aýdýar, sallallahu aleýhi we sellem. Eger musulman bolsaň, wagty geldi, ertire däl, şu günüň özünde astawka çykyp, istifa et-de, ýeriňe wremenny prezident goý, halk barsyn, hemme barsyn, hemme barsyn, muhalyfatam barsyn, muhalyfat dälem, oppozisiýa, başgasy, gör, jyn, şu konsarwatiw partiýaň, onam çagyr, itleriňem çagyr, başgasynam çagyr, ogluňam çyksyn. Saýlap göreli. Haçana çenli beýtip ýörmeliki? Şonuçin Gurbanguly Berdimuhamedow, eger bu dünýede-de rahat ýaşajak diýseň, o dünýede-de enşalla abadylabad jennetde ýaşajak diýseň, eger musulman bolsaň, ynanýan bolsaň Hudaýa, aýtsaň ki, ýok men özüm Hudaý diýseň, onda bu dünýede rahat ýaşajak bolsaň, his edip ýaşajak bolsaň, ynha şu Türkmenistanyň taryhynda akylly prezident bolup, abraýly prezident bolup gal. Prezidentleriň maşgalasy, korollaryň maşgalasy, imperatorlyk bolup dur ana, Welikiý Britaniýada, Ýaponiýada bar ýa. Häkimiýeti ber, sen simboliçeskiý prezidentleriň maşgalasy guýup galyberýäň. Näme çeksin ki bi kelläňi agyrtyp ýörüp. Halk ertir göterilip gitse damagyňyzy kesýär. Sen ynanma ýanyňdaky o jadygoý kempirlere, ynanma o ýanyňdaky birki sany palkalaryňa ynanma. O günler geçip gitdi. Häzir halk bildi ki kimiň kimdigini. Indi aldabilmeň indi halky. Şony aýtjakdym Gurbanguly Berdimuhamedow saňa. Şonuň üçin bu men türkmen bolansoň aýtyp beripdim saňa janym ýanandan soňra aýtyp beripdim muny. Muny saňa hiç kim aýtmaýar saňa Arkadagym Arkadagym diýip pagtany goýup durarlar sen ölseň bizem ölýäs diýen bu ganjyklar öňki prezidentede aýdýardy sen ölseň biz ölýäs diýerdi o Nyýazow diýen it ölüp gitdi bular kaýgawaýda atyp gezip ýörler. Ertir sen ölseňem bular ýöräberýär namys ýok bularda. Ynanma olaryňa. Halk bilen bir bol. Wagty geldi, Gurbanguly Berdimuhamedow. Bu sözler ýigrimi ýyl öň aýtmaldy, ýöne halk ertir bolar, birigün bolar, bu satgyn şamam mollalaryň adamlary ukladyp-ukladyp geldi. Ynha bolan ýagdaý. Dünýä masgara bolduk. Türkmenleriň bular ýaly ezilmändi. Hä, Gökdepäň zamanynda uruşdyk, kapyrlar bilen uruşdyk, içimizde çykan satgynlar, Şu seniň mollalaryň ýaly satgynlar satyp, halky ona bölüp gögerdi, soň haram bir doňuz iýen olsa gutulyp galdyk. Bolmasa taryhda biz yzda galýan milletden. Şoň üçin Gurbanguly Berdimuhamedow eger eşidýän bolsaň, eger aklyň bolsa, näme et, boldy wagty geldi. Nezakonny otyň özüňem. Indi zakonyny sizler üçin ýogam-da siziň özüňiz ýazýaňyz özüňiz näme diýeňizde ýöne halk islänok sizi. Indi masgara bolup ýörme islänokmy goýa gamalyda ite git diýseň gidýär it gitjit diýseň gidýär alawa itiňe howp gör ynanmasaň gidýär keýp edip atyňy münip garagumuň içine çapdyryp gezibermeýärmiň rowaç rowaç diýip näme etjeksiň pensiýa çykyp al keýp edip muzykanyňy çalyp geziber çünki bu dünýede üstün bolan ýok ertir bir gün senem ölýäň e bizem ölýäsok görýäň. Allah barmy ýokmy? O ýagna kim bar eken Lerimi barmy Karl Marksmy bar? Baraňa sen görüberýäň. Şoň üçin türkmen halkyny gynama artykmaç. Gynalyp gitdi bu. Türkmenistanyň içindäki türkmenlerem daşardakylarym bütin dünýäde türkmen diýseň üstümizden gülüp dur. Hemme türkmen diýseň Maýkl Jekson diýip üstümizden gülüp dur. Boldy indi üstümizden güldürme. Goý. Abraýyň indi, abraýym galan däldir diýip oýlanýaň, ýöne galan bolsa-da bir azrak abraýyň galdy, şony goý-da ber. Halk göterilse ynanyňki, Gurbanguly. Ýaşuly. Halk göterilse, ýanyňdaky woýenniler, MHP, DHP, SHB diýen itleriň seni satyp bu ýana geçmese, tüf diýmäň ýüzüme. Görüp duz. Çünki olara farky ýok, sen bolduň-a, başgasy nä boldun-a. Şonuň üçin wagty bar, wagt bar. Häli giç däl. Häli öleňak janyň ýüregiň urupdy. Ber, Türkmenistan erkin döwlet bolsun. Din, dindaram, dinsizem, ateistem, kommunistem ýaşasyn. Ýöne türkmen halky bular ýaly bolup, gul bolup kesmesin. Türkmen halky Allahdan başga gul bolmaýan halk. Ine, Allahdan başga gul boldular, ynha şeýdip galdy ine. Türk iman diýen sözi manasy şo. Allaha iman eden, Allaha diňe men gul bolýan, men paçinýonny bolýan diýen halk, ynha bu gün gelip görseň nirä kök kitaistdir, ýahudidir, ermeniň guly bolup ýör. Taryhda görülip eşdilmedik masgaraçylyk häzir bolupdyr. Şoň üçin wagty bar, halk aýaga çykmaka akylyňy ýygna. Syrazy saýlawa inşallah hereketiňi et. Bu dünýede-de Türkmenistanyň akylly prezidenti bolup, Jonas karollaryň maşgalasy bolup, imperatorlaryň maşgalasy bolyp özüň gal. Bala çagaň hem şol ýaly imperatoryň çagasy, karolyň çagasy diýip hormat edip gezýärler. Näme çeksin ki şu grýazny syýasata girip alyp başyňa bela satyp alyp ýör. Şoň üçin halk göterilse ýanyňdaky arka daga şöhrat diýip durarlar, seň maňlaýyňy urýarlar. Ynan ki meň sözüme inşallah. Ýazyp goýaga. Şoň üçin men nip Meniň adym Juma Sapar Dadabaýew ýene bir gezek aýdaýyn Gönürgenjiň Saraýköl diýen obasyndadyk Soň bu Nyýazow diýeni it obany ýykyp taşlap hemmäni ýykyp taşlap sim çekip Garagalpagystan tarapda galdyrdyp goýdy bu mal Başga hem ýüz müňläp gektarlar galyp gitdi granisada häli güne çenli tokaý bolup ýatyr Şuny aýtjakdym başgada köp Men Istanbulda Türkiýedeyim Türkiýede görüpdiň ynha çykypdylar hemmesi giç bolmaka Akylyňy işlet. Hemme türkmen halkymyza aýdaýyn ki, gansyz hereket edeliň. Elimizde hiç zat, oružýe zat gerek däl. Hereket edeliň. Eger olar atyp başlasa, soň göreris, enşaallah. Erkin Türkmenistanyň erkin Türkmenistan gurmak üçin, erkin jemgyýet gurmaklyk üçin öňe. Essalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.